um hinkwakonkwako laha mi nga kona mi amukelela ka chanele ya hina ya swa koteka a ku na xo ka xi nga koteki magaza hi tinyungubyisa na ku ti ndlandlamuxa na ku ndlandlamuxa vunanga bya xitsonga so hinkwakonkwako laha mi nga kona ka chanele ya hina ya swa koteka namuntlha loyi a nga la mahlweni ka tikhamera ta n'wina ku nga mfundhisi tshika swidyoho papa sesi so uh, namuntlha hi ta va hi ri na interview kusuka la tikweni ra ka maxavele laha hi nga ta va hi kha hi interviewa mhantereka um ku twa to tala tshamani kwalayo mi nga kona mi nga heli timbilu hi nghena hala ndzeni hi ya interviewa mhantereka a hi ye fanele ni cina sweswa

Eh, tanihiloko ni vurini hala handle leswaku namuntlha hi ta va hi ri na mhantereka kusuka ka maxavele hi la hi tshame na vona um manana avuxeni eku huma ku huma um eh, mary jane

va yimbelela ku music wa gospel eh,
mana na rose baloyi ha va tiva eh. hi va tiva hi tinsimu ta ku fana na va muxemuxe kusuka le ndhaku le eh, na va hi lwa na sathana um ka book one na, na vo book two um namuntlha hi vona manana rose baloyi kusuka le ka ka book one ka gospel namuntlha hi vona ku tumbuluke mhani pereka um mi nga va mi kha mi va vona na n'wina kweleho cd leyi ya ha ri yintshwa ntshwa ntshwa ntshwa ti kumeleni copy ya n'wina um loko hi vona laha um leyiwa yi thyiwe mhani pereka mhana mina Ivi le ka, ka Manana Rosbar loyi a hi ri na eh, bukuwani la hina Tsonga wani mm. swilo leswiwa swa tibuku na na ti na Tsonga wani and then mi swi endlisa ku yini hi ku mi swi hambanisisa ku yini kumbe mindlela ku vayingiseri va n'wina kumbe ti-supporters ta n'wina va kota ku swi hambanisa ku swi nga hlangani hlangani or
ya swi olove ngopfu sweswo swi olove ngopfu mrs loko ku ri na book one ku ri na tsonga one laha yaka book one laya n'wananga i vuyimbeleri bya mina bya gospel bya zayoni e ni te loko ni sungula ku yimbelela hi two thousand ni humesa book one ni um ni thya ku i book one hikuva Buku ni rhifera kwahalaya ka Bibele. E, ku ri a no rhifera ku swi twala ku i i timhaka ta ta ta ta Xikwembu. So lahawani aka aka Tsonga one n'wananga. Mm. I'm sure ma yi vona yi tsariwile ku mhana mina. E. Mhana mina i mhani wa mina. Mhani tereka i vito ra mina. Leri loko ni tswariwa ni nga thyiwa rona, ivi leriya ri landzela ra Rose leriya ra ku a ni ri hi rhobiwile minkarhi yaliya va ku fa hi fanele va na vito ra xilungu. Se vatswari va vhela va ku hayi i ta va Rose xiluva. So e se loko mi vona CD leyiwani yi ri Mhani Tereka i ya mina.
or ku ri um yi humesa vun'wini la hi n'wina ende ku ye ku ya duma leriya ra leriya mi nga nyikiwa rona hi nkarhi luwa Eh. ra rose leriwa ivi ri nga dumi Eh. hi ku na mina disk leyi ni ze ni nga yi vona ivi va ku mhani tereka mara um a swi ni confuse hi ku mhani tereka ni va tiva hi ra mhani rose se a no kumbexani i vito ra music eh, a ni nga ri tivi leriwa eh, okay eh, ha mi vona ku mi kona la ka xitsonga seni eh, ka ka mhana mina laha yi nga i album leyi nga thiwa mhana mina eh, kusuka sweswiwa hi langutela yini kusuka le ka letiya ta gospele na la ka mhantereka ku ya mahlweni
hayi kusuka sweswiwani a ni ta vula ku mi nga langutela na to tetiya ta gospel-e a ni ti tshikangi tanihiloko ni ri mukreste tanihiloko ni ri mhani wa xikhongelo ni ngo ni mhani wa kereke hi mina ni swi tivaka e ni ni ya mahlweni hi gospel kambe lexi xi nga endla ku ri sweswiwani ku va na mhana mina leyi nga za yi tumbuluxa na vito leriwani ni twa na vito leri humela rivaleni ra mhani tereka i ku a ni a ni ri na mhani kwala mutini mhani wa mina va vuye va ni siya e va ni siya va ri kwala mutini wa mina vanhu vakerile swa oh. xinkadyana ni ri mutswari loko va ri na vana va vhaka va ya va ya tshamanyana hala va ya tshamanyana hala se a va teli kwala ka mina va tela ku ta ni pfuxela swi swo fana swi va tshama na mina hi xerhaxerha swin'wana na swin'wana ku fana na tin'wana ta tinghoma leti nga laha tinsimu te ta xikhale ku fana na ri ra sayina ri ri hi leti mhani wa mina um e vona loko va ri yimbelela ve ra va duma solala mavita se mina ni ri chaviti loko i nduma ya sayina e so lexi xi nga endla ku ni humesa risimu leri ni nga va ya mahlweni ni vulavula ni ri. eya ni ku i mhani wa mina i ku mhani va vuye va va tlhaveka va ri kwala kaya eya va ni nga vula ku hi marito man'wana va suke va ri kwala vanhu va va sukele kwala mutini wa mina Oh. um loko va ya va ya timeka va heliseka a elimu kambe loko va suka laha a ni swi vona ku ri swi nga endleka mhani va nga ha koti ku vulavula kumbe ku pfuka hikuva va nga ha swi koti na ku hefemula kahle so ni va ni tela hi miehleketo yaleyo ya ku leswi va tshama na vona minkarhi yo tala va karhi va vulavula hi tinsimu leti ta xitsonga leti why ni nga ni nga va onari mhani ni yimbelela risimu ra ku va rila hi rona ni ku i mhana mina risimu leri mahungu ya kahle mahungu ya kahle kusuka eka n'wana ni n'wana ka ka mhani mani na rosba loyi i mhani wa mina um Loko ni ku i mahungu ma kahle ku suka ka n'wana ku ya ka mhani tanihiloko va vurini va ku um va onha ra mhani swi na nkoka ku hanyeriwa evukosi na hina hi le ku dyondzeni ka swo karhi um lava nga kona va nga busy va nga ku hluvukiseni ka vutsonga bya ka music wa xitsonga ha swi vona ha kha ha nkhensa um manana leswi mi swi endlaku i i swilo swa kahle ngopfu. music lowu wa n'wina ni yingiselini cd leyi ni na yona na mina copy ya mina um ni yingiselini cd leyi yi ri hinkwayo a yi a yi na nhlamba swa tikomba ku um okay by the way emhani bixopo um swi na respect hinkwayo swi na dyondzo ma enjoya music music a hi ku rhuketela a hi tidyondziseni ku sapota music leyi yi ndlandlamuxaka rito ra xitsonga laha hina vatsonga hi fanele ku tiva ku hi suka kwihi hi ya kwihi i swilo leswi hi nga ku swi languteleni mani na rose baloyi a vo va ku seketela mhaka leyi ni yi vulaka ya ku cd leyi kahle na kwale ka buku kusuka ka buku one um ku ya fika lava nga kona sweswiwa um mani na rose baloyi i munhu loyi va nga ze va teka ti-award loko mi vona i na trophy leyi

Yes, uh, ivi va ku sagwadi leri va nga ri wina a ri ri ra best gospel uh, song ta vuya la eh ka n'wina mi nga va tiveku mi nga tihlanganisa va ta hi nyika ku loko ku laveka ti-cd hi ti kumisa ku yini na hina hi nga ti karhata tanihi vana va vona ku ta fikelela la n'wina mi nga kona Ku mi ta mi ta kuma vunanga lebyi ku suka na kwale ka gospel na la va nga kona namuntlha. Album leyi nga laha yi kahle ngopfu, a va helelangi la ka trophy leyi, swi kona leswi va nga vuya va va nkhensa hi swona ivi va va va inanela ku ku ti karhata ka vona. Mintirho leyinene laha ku nga na nyiko a ku a ku vulavuli mali, nyiko ya ti vulavulela yona hi yoxe. Magaza ya ka hina koho kwaleho mi nga kona. Swi kha swi nga khathaleki ku mi le ka xiyimo xihi kumbe xihi, ntsena mi endla myuziki wu twala, wu va na nhlonipho, wu dyondzisa. Leswi swa koteka hikwalaho ka ka mintirho leyinene na ku xixima ndhavuko wa Xitsonga. Machangani, va, va, vatukulu va Gombe na Dzavani a va bombisi nhlambha. E, xilo lexi endlekaku i ku munhu a tinyiketela ka leswi a chava nhlambha. va chava no tsongula xa munhu hi laha tinsimu ta vona leti va ti tlangaka ka gospel vanhu ka gospel va swi kota ku rimixa tinsimu mara tinsimu ta vona swa ni tikela ku swi twa ku leri ni ri twe kwini hi ku va tshama hansi va endla va ti nyika nkarhi wa swilo swa vona ku na van'wanyana va ku va kopela tinsimu swi vhe swi va obvious ku leri hi ri twe ka mani laha xitandini lexi hi humaka ka xona kumbe lexi va humaka ka xona ma ri vona sagwadi i 15000 a hi 15 randi 15000 cash so mana mina na nkhensa ni tlhela ni mi navelela mi nkateko ku ya mahlweni ka leswi um mi nga tikarhatela swona mintirho ya vulavula Loko va mi lava, loko va lava ku mi buka kumbe loko va lava ti-CD lava va nga langutisa laha va nga languta va ri kona va nga tikuma njhani kumbe loko va lava ku mi buka ku mi ta va khomisela ntlangu ma kumeka kumbe njhani? Hayi ni kona buka xigospele ni kona. ni na ti ti ti contact number ta mina okay eh leti va nga ni kumaku hi tona a a ni na problem ni ku a ni na xiphiqo okay uh, mi ngo commenta kwale hansi eh hi mi hlanganisa na ti contact ta vona e mhani wa muti a hi nge endli ti contact ta vona ti va ka inani loko swa olova ku va kuma na loko mo va mi kume cd tinambara ta vona ti kona laha Mi nga kota ku mi va fonela mi va buka va ta va ta mi pfumbisela ntlangu tanihiloko va ri karhi va vula va ku um va kumeka va bukiwa loko mo comment-a kwala hansi na mina ni nga kota ku ni tihlanganisa na n'wina kumbe um hi fonelana hi vona ku mi va kumisa ku yini. Eh, no va n'wana ka vona ni rhandza music wa xitsonga eh, that is why namuntlha ndzi karhatile ni ku laha ka nongonoko wa hina wa swa koteka hi ta hi ta hi ta interviewa mana mani ka tinqambi leti ti nga kona la xitandini minqambi ya vungani o ni nqambi ya vumbirhi minqambi ya vumbirhi eh. xiyimbeleri xa vumbirhi mi ni rhandza ku mi nkhensa ku va mi teke goza ra ku um mi phuxa vunanga lebya gospele na ku humesa titalenta like swa hi olovela na hina van'wanyana ku swi vona ku swilo leswi a swo va mihlolo and a hi swilo swa le ka malamulele I swilo leswi endliwaka hi vanhu hi nkhensa nyiko ya n'wina loko yi te yi ta humesela erivaleni hi ku hina van'wanyana swi hi nyika matimba ya ku hi kota ku landzelerisa um leswi mi swi endlaka hi ta na loko hi tsala tinsimu um hi kota ku hi tsala hi kha hi landzelerisa ku na n'wina hina hi ta va hi swi dyondzela ka n'wina laha tanihiloko mi ri mhani ka tinqambi leti ti nga la la ka maxavelo. ni nga tivi laha ni endle sesibisi tinqambi leti ti nga la ka maxavele ni nga ku ni nqambi ya vumbirhi no ka ni nga tivi ku ri mi vulavula hi tinqambi ta xitsonga kumbe mi vulavula hi hala ka gospel aka aka tinqambi ta xitsonga ku na van'wani ni landza ku vona kwala xitatini mara ka gospel inqambi yo sungula and then ivi ni va ni tikula ku ni nqambi ya vumbirhi hi ku ya hi loko ni ni landze

manana tanihiloko mi ri ntlhambhi la xitandini xa ka Maxavela ya xisati album leyi hi nga ku vulavuleni hi yona namuntlha mi yi tirhe na mani na mani mi yi tirhe kwihi
album leyi. hi nga ku vulavuleni hi yona namuntlha ni tirhe na vanhu lava landzelaka mhani right ngoveni mhani lava ni yimbelela na vona gospel ivi ya ni tlhela ni va na manana maluleke mhani grace ni na vona eka gospel e so ni tlhela futhi ni tirha na ni nga vulavula hi sesi rivonia kambe a ku i munhu loyi ntsena va ngo ku ri va ngo loyi a va ni komba na leyi ku nga na musweki wa vuyimbeleri lebyiwani la fanele a ni olovela ku ya hi vona mi yi tirhe na mani yona album leyi producer ya n'wina ka this album i dj gift suprowana Oh, eh, na DJ va- Gift. va- va vo masupri Eh, va masupro.
Ve musupro wa Oh. eh, DJ Gift. Jaha nyana ri ra kahle nyana so. swi olova ku fika kwihi kumbe swi tika ku fika kwihi ku tirha na vona dj uh, gift Swi olova ku tlula mpimo. I munhu un'wana wa ku olova, i munhu un'wana wa ku pfuna. Hileswo ni munhu loyi mina a na vele ku halakanya ka ka Xitsonga a ni a a ni a ni nga swi koti kahle mara ni nga vula ku ni swi kotile ku loko ni ye ni ya tshunela kusuhi na yena u ni olovele swinene ngopfu e i munhu un'wana wo olova hambiloko u yimbelela kun'wana u titwa ku laha ni wo wo ni birikanyana wa twisisa hayi munhu munhu wo ni olove ngopfu dj gif oh. i mfana wa rirhandzu wa friendly wo hleka hi yo mhaka ni nga n'wi kota ku tirha na yena vanhu vo e e aka album leyiwani Eka lava va nga na tinyiko ka timhaka ta myuziki lava va nga lavaka ku pfuniwa ku suka ka n'wina ku nga va ku lava ku pfuniwa hi marito or va lava ku tiva kumbexana ku lava ku pfuniwa hi swin'wana na swin'wana kahlekahle mi kona ku fika kwihi or mi olova ku fika kwihi ka vanhu lava va kombelaka ku pfuniwa? A ni olovile swinene ngopfu a tinyangwa ti pfulekile. A ni leswiwani ho endlela ku ri hi tsakisa vanhu, hi yimbelelela ku tsakisa vanhu, hi yimbelelela ku tshungula vanhu mavabyi ya timbilu, stress na stroke. Loko vuyimbeleri kahlekahle i murhi ni kona ni ni ni ni ni tshama ni ri kona a ni na problem-e va nga tshinela va ni vutisa ni ta va kombisa hi laha ni kotaka hi kona. a ni a hi nge ni lava ku va nqambi ka nkarhi wa sweswi loko ni lava ku va nqambi ni tsakela ku lava kumbe future ma kumeka na le ka swona kumbe mi concentrate ka leswi swa n'wina a ni nga mi swi nga endleka na swona Swi nga endleka. Hopefully, eh, hopefully.
Eh, Eh, ni nga vula ku a ni ri minkarhi ya sweswiwani no yimbelela vhele tanihiloko mi ku ri mi ku mi owner ra mhani a mi swi tivi ku ri nkarhi lowu taku ku ta endleka yini hikuva ni ri ma ma swi vona ku ri vuyimbeleri ku humelela yini hi byona kambe hayi ni nga mi tshamisekile swi nga endleka sweswi ni swi vulaka okay uh, tanihiloko mi va twini ka ti-festival va kumeka hi sayiti ra xitsonga va kumeka hi sayiti ra gospele um na le mintlangwini va ri va kona Um mi nga va inana mi nga va fonela ivi then mi endla ti-bookings na vona va kumeka um kun'wana na kun'wana laha mi nga kotaka ku ku mi va rhamba um a hi va rhambeni tinyiko letiwa va ta va ta hi pfhumbisela ntlangu album ya vona ya xichangani yi sasekile swinene hi yona leyi nga ku chayeni laniwa yi sasekile swinene na n'wina mi nga titwela hi n'wexe. I mhani i manana, vo tala mi va tiva hi Manana Rose Baloyi. Namuntlha hi lava va ku yini va tlhela va ku i mhani, mhani ntereka. Leswi vulaka ku mina as n'wana wa vona na tinyungubyisa hi vona, a va ni khomisangi tingana, a ni zangi ni nga swi twa swin'wanyani swo yelana na swa van'wanyani, swilo leswi swi nga la swo va swoxe. I swilo leswi va nga swi tshamela hansi va swi langutisa ivi then va tlhela va swi langutisisa. a ku na rito leri ni twaku ingaku laya ri fanekele ri nga nghenangi swilo leswi va nga swi yinana va swi longoloxe kahle swi sasekile um matsonga ma ka hina hi ku mi kombela na ku titsongahata a hi ringeteni ku va sapota ku fika laha hi nga ta kota kona even then hi kota na ku hi va buka A vo va ntlambi ntsena ti award mi ti vonini na certificate ya award ya 15000 hayi 15 rand na hangeta a hi 15 rand a hi 15 rand eh, ya ha ri 15000 eh, ya galaga east aid a midrand eh, va yi kume kona um a hi yeni mahlweni hi seketela music ya xitsonga hi karhi hi nkhensa na tinqambi tihi kumbe tihi laha ka chaneleni hi nqambi yin'wana na yin'wana leyi lavaka ku yi update profile ya yona hi kona we are always available hi nga kota ku hi fika kwale mi nga kona hi kota ku ta endla this interview ka mani na mani loyi a lavaka ku eh, profile ya yena yi va kona vaseketeri va yena na varhandzi va tiva ku va langutela yini um ri um eh, mani na rosbaloyi

kwana ka vo july ka vo july august maswitwa
maswitwa swakudya swa kahle swa music wo tshungula kusuka ka manana rose baloyi um eh, awadi leyiwani a yi ri 15000 ingaku ingaku va nga nyika yona so a swi koteki ku hava ku mutirhi wa ka phepha a ya hola ka shoprite so mana na rose baloyi hi vona lava va nga tirhela sagwadi leri i ra vona so loko swi ri tano hi rhandza ku nkhensa hinkwakonkwako laha mi nga hi languta mi ri kona ko kweleho um mina ni ri jaha ra ka simusa kona kwala ka maxavele eh hi nkhensa nkarhi wa n'wina la mi nga hi languta mi ri kona mi ngo commenta kwale hansi ku mi kota ku um mi endla ti-bookings na ku ndhundhuzela na swisolo if mina swisolo ku nga ri nhlamba hi vulavula hi swisolo swa normal emhani lavawani a hi a hi swi nhlambani leswo loko munhu a n'wi twa kolo a ya hlambula yina na risima e-e e mhani a hi kombiseni nhlonipho munhu un'wana na un'wanyana a nge pfumeli ku mhani a yena va deleriwa hi munhu un'wanyana se e mhani a mina lavowa loko mi va vona va tita na tinyungubyisa mhani leswi mi swi endlaku swi endla ku na mina ni tiya na loko ni ri ku fambeni ni vula ku ni huma ka maxavele ni n'wana wa mani na rose baloyi kusuka kwale ka maxavele ha tinyungubyisa hi leswinene album leyi yi kahle ngopfu mi ngo hi fonela la mi nga kona hi nga kota ku yi fikisa a joni hi kumeka ngopfu kona hambi hi sweswi um na gonya namuntlha ni ya joni kwala mi nga kona la mi nga ta va mi ri kona mi ngo hi fonela even then hi kota ku hinana before ni rivala ni kombela ku nkhensa cameraman wa mina laya um hi ku eyi a nga ta hela matimba na yena loko hi nga n'wi yinanangi ende ko tala tikhamerameni a ti nkhensiwi ku ri ku hi tona ti nga na nkoka ku hi tshama hi kha hi tsundzuka e, exactly ku fana na ti-dj so um mina ni ri dj haleni um ni na video man wa mina laha poki baloyi um tatana buki hi nkhensa ngopfu nkarhi wa n'wina na loko hi mi pfuxile amixweni wa wa siku ra namuntlha mi tlhela mi olova ku ta tirhisana na hina haleni na ku hi ta kota ku phuxa music wa xitsonga wu ri hinkwawo mani na rosibaloyi ni nkhense ngopfu ni nkhensa eh, nkarhi wa n'wina esikwini ra namuntlha ku khensa mina simusa ku khensa mina vutimuxe na nkhensa ku khensa mina mantereka loko namuntlha ni teni tani interview wa n'wananga ni Eh, pfumela swinene ngopfu ku a swi ta famba swi ta famba Eh, no va mhani wo titsongahata na titsongahata swinene hi minkarhi hinkwayo hi mina ni swi tivaka
khensa swinene kombisa vuxeni ka thekisi na vona vayingiseri na lava nga ta langutisa na xikomba xi va ka thekisi na va khensa ku nyika nkarhi wo kula va langutisa swilo swa mhani
na khensa swinene thank you kesiya